Awle, chi vei vek u le, min thlirtu zawng zawng te hmasa in lawm thu in hnenah kan sawi hmasa ni se la, vawiin hian thil pakhat hriselna keihnawih lampang kan buaipui dawn a, thil tha deuh mai kan hriselna tur atana thil pawimawh deuh mai pum lam hriselna tur atan video han siam kan tum a. Mizo hi hei pum hi kan soisel nasa khawp mai ka pum a tha lo ka pum a thip ka hnung zang chutiang khatiang ka thluk a kham tih te khatiang khan kan hriat em em mai a ni chumi damdawi chu ka zawng dawn a ramhmul ramhnim khawilâng nge awm ang tih kha hre bik chuang hauh lo a tihian ka zawng ve tawp mai dawn a ni. thlir tu ten in lo hman tangkai ve atan te pawn ah a rawn chhawp chhuah sak cheu kha kan tum dawn a ni kei ngei pawh hian ah ka mamawh em em a nih vangin ih kan ti dawn a kan ei dawn a kan zawng dawn a in lo thlir vek dawn nia kan sawi tak ang khan mizo hian ramhmul damdawi. Taksa hriselna tur atan a tha hi tam tak mai i kan nei a, kan ram chhungah hian kan hmu chhuak nasa em em tawh mai a, sawi tur tam tak a awm ang a hming pawh chuan, eh chung zingah chuan kan sawi tak ang khan pum lam damdawi tha deuh mai ih mizo hnim ramhmul damdawi ah hian ramhmul ah hian a awm a chu chu ti hian zawng tha dawn a an zan kal viau mai dawn a ni khawi lai ang nge awm ang zawng tha zel ang. Tlaiin kan chhuk thla phawt mai anga chawng thla zel anga vang ang reng khawp mai khaw nge awm ang khawi laiah hian nge chutiang ang pum tana tha damdawi tha side effect awm bawk silo chu kan han hmuh theih ang tih kha. tawn fuh har a dawn khawp mai zawng zel ang kan thil duh mamawh tak mai hlu tak mai han zawn hi hmuh hi har khawp mai a aw hei darkar khat dawn Hetiang zawnga ka vah hnu hian hei hi ka hmu tan hei hi maw e khei ka thawh rim nate Pathianin mal a sawm a nen ka mit a ti var aniang e han en teuh le hei hi pum lam tana damdawi tha em em mai an sawi chu ni a. I then chuanin zawnga fiam phel te pawn tia thenkhatin vako te pawn tia um la ang hei hi ti hian hei hi pumpui ulcer hrik nei te pumpui thip Pumpui lawng, pumpui tha lo tan damdawi tha deuh mai a ni ang chi a ni. Lo awm hlauh mai a van neih thlak hle mai a. Hei hi han la mawlh mawlh ila. Ka hah khawp mai. Thaw lian mai dawn alawm le. Eh, helai pawh hi hei. A hna hi ti hi nia tlang sam ti dawn ila an chiah lo. Japan hlo Hnah lam te pawh ang lek lek a nih hi. Um, helai pawh hi. A zel ang. Lal Isuan khawvela len lai pawh khanin mihring a nih emaw engemaw thil mak a tih dawn te khanin hmanrua a nei vek mai a, direct in damna a then thlir thei na meuh mai a, mah erawh chu mit del a tih dam dawn te, mit del mit a tih var dawn te khan hlum a hnawih sak a tikhan a power kha a hmang thin a ni. Aw tihian ram hnuaia damdawi maw va ko kan lak tak kha in a kan han thlen atih hian kan malthla hnah te sumah eh kan deng mek atih hian chip deuhin kan deng ang a chuan a tui tui nen kan mix anga eh chuan-- a tui kha kan in tawh mai dawn a ni eh chutiang chuan damdawi tha tak mai a kan chhuah kan chantir dawn a a chhuak dawn a ni mizo te hi kan van nei khawp mai a. Kan ramah hian ramhmul damdawi eeh taksa tan a tha em em mai hriselna kawnga min puitu tur hi tam em em mai a kan hmu chhuak nual tawh a eeh kan la hmu chhuak zel tur zel turah pawh ngai ta ila tihian vako. Pumpui ulcer, pumpui ah ulcer hrik te pawh aniang chu leh pumpui lawng aw pumpui ulcer khan a kaih a kaih hmel vek mai a pumpui lawng khami atana damdawi tha tak mai kha ti hian umm siam anga umm tihian va ko chu kan deng ta a. Ehh khay a tha nge tha lo a keimah ngei hian ka fiah tur a ni ka tia hian ka ei dawn a ni den sawm hi ti hian kan seh sawr anga a tui kha ka lem thla dawn a ni au.

Pumpui tana tha, pumpui ulcer tana tha an tih em em chu hei ka han fiah ta nia, engtak ang ang mawle.